Anuanom ne adɔfonom, yɛma m'akwaaba ɛba startup ha so. Ɛha ne startup ha so Mfufufo TV. Sɛnea daa yɛyɛ no no, yɛbisa yɛn papanom, yɛn nuanom, yɛn yerenom, yɛn kununom kwan a wɔfaa so hyɛɛ wɔn nnwuma pa ase. Menim sɛ daa ne daa nyinaa wodi yɛn akyi wɔ akwantuo yi mu. Ɛnnɛ nso, sɛnea daa yɛyɛ no no, yɛne yɛn papa rebɛtwetwe nkɔmmɔ afa kwan a ɔfaa so hyɛɛ n'adwuma ase. Agya, Na awia yi deɛ fufufufuo yɛ baayɛ a ɛnyɛ ne bɔne so a sɛdeɛ yɛn dwumadie no sie no yɛbisa ɛkwan a yɛn nnwuma yɛfaa so hyɛ aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a wɔhwɛ wo mfie nso bɛsua biribi afiri mu na deɛ ɛdi kan yɛpɛ sɛ yɛbɛbisa wo din me din yɛfrɛ me Stephen Owusu Gyamfi okay ɛgya Stephen yes okay na Yɛahu sɛ nneɛma bebree wɔ ha, nso yɛpɛ sɛ yɛbisa, Adwuma bɛn pɔtee na woyɛ? Me, meyɛ mpaboa, slippers na sandals. Okay. Na adwuma yi din ankasa ne sɛn? Adwuma no yi din yɛ Nantachiwa Footwear Design. Nantachiwa Footwear Designs. Okay, okay. Na yɛse nnwuma dɔɔso, Nso adwuma yi ara na wumi ka sɛ bɛmi bɛka sɛ wo settle fo deɛ ntia. Mm adwuma no deɛ yɛdi kan yɛ yɛ factory adwuma bi no mu ne mm, saa akyi yɛ kokɔ kokɔ totɔ adeɛ kurom na adeɛ mm-hmm. but yɛhu sɛ ɛntumi mmoa mm-hmm. nti na ɛsɛ yɛgyae ne nkɔsua adwuma mm, nti ɛno na yɛgyae 2010 a yɛde kɔsua adwuma yi. Okay.

abɔnten na mastarte adwuma. Nti menenam mu ara me konyaa container bi wɔ Nɔmraba station kwan no ho hɔ na me kɔ rɛnteɛ. Nti me na me bɔ mu ara 2018 to 2021 na me de me kakrakra nti hɔ no na huu sɛ hɔ ni sua space no so nti me bɛ huu sɛ ɔmo de rɛnt abɔ ha na me muvu firi hɔ de ba ha. Okay. Yɛde bɛhyɛ aseɛ ha a, mode abɛto yɛ wɔ ha yi a, yɛyɛ no kakra. Yɛbaeɛ sɛdeɛ yɛahu yi deɛ, mpuntuo wɔ mu. Nyame ayɛ bi paa. Mpaboa no nso deɛ ɛyɛ fɛ kama. Designs no bi wɔ hɔ koraa a, momaa mɛto. Deɛ ɛnweenwee bi sei no mu, ɛyɛ wɔ ha paa but ebi nni ha, moabɛfa ne nyinaa kɔ. Ɛnyɛ saa a nka ɛno bi wɔ ha a nka mohu sɛ. Yes. Okay. Na mɛka no sɛ yɛsi adwuma biara haw ne amaneɛ wɔ mu. Adwuma yi ne amaneɛ wɔ mu paa ne sɛ. Mm, amaneɛ wɔ mu ne sɛ adwuma no deɛ ebi kan sɛ ɛno ara ne yɛyɛ but nneɛma no a yɛde yɛ adwuma no ɛna ne boɔ no first na ɛnte sei but sɛ deɛ akɔ soro. wɔ soro nti ama ne boɔ no ayɛ den nti nnipa a wɔn ba a wɔn bɛtɔ no price a yɛde ma wɔn first no sɛ nte saa asesa nti yɛma wɔn nso wɔn kɔmpleni sɛ wɔn kɔ a wɔn nso ntumi ntɔn no sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛnya biribi kakra because ebi mu wɔn de kɔ akyi ebi nso wɔ boutique a wɔn de gu mu a wɔn tɔn ɛma difference ba mu.

Ɛne yɛne customers no ntam no, ɛha adwene kakra plus nsɛnea na wɔba no sɛ wɔntumi mma saa because of price no a ɛkɔ soro no. Na yɛn nso yɛanyɛ no saa a, ɛnyɛ yie. Yɛsu kuro yi ara na yɛse buy made in Ghana goods. Nneɛma nso koraa a yɛde yɛ so koraa ne boɔ nso so nyɛ asɛm ketewa. Nti ɛno na ama no aba saa. Na eh sesie a na wo ka sɛ ese customers ntumi mma sane sɛ nneɛma no bo ayɛ de. Yɛ hwɛ mu yie paa wa pɛ adeɛ bi de asi ano kwan. Ooh me deɛ me de bi asi ano kwan eh. Customers bi wɔ ha me ne ɔmo ɔmo ba me ne ɔmo kasa sɛ ɛbɛyɛ a me tumi dwɔ so no kakra ma ɔmo sɛ na ɛbɛyɛ a ɔmo kɔ a ɔmo bɛtumi adɛn. Atɔn. Cause me mpɛ sɛ mɛ kate ɔmo off koraa. Nti ɛsɛ. metumi yɛ no biribi a wɔn nso bɛtumi ato wɔn anan ayi wɔn bɛnya so kakra nso biribi na wɔn hyɛ ase akyɛ nti mhm. meka sɛ akɔduru sɛ nti mɛ nso mɛka ate no wɔfo a ɛmmoa ɛmmoa mhm. mhm. nso wɔn nso ka ho bi na baabi a mo abɛduru wɔn nso na mo mo yɛ adwuma na wɔtumi abɛduru baabi a wɔn aduru nti mentumi ka sɛ mo abɛduru ha meka ate wɔn. Okay, na yɛhwɛ mu paa sɛ obi repɛ mpaboa yi bi atɔ, obi obi pɛ sɛ ɔba wo nkyɛn bɛsua adwuma a, hefa paa na ɔbɛhu wo? Me, baabi a ɔbɛhu me deɛ, ɛno ara ne me shop ha a meyɛ, Mintechwear Footwear and Designs ha yi. Yɛwɔ Agradaa Road. Na yɛkɔ Israel to Agradaa road no. Okay. Woba ha woba bɛ hu yɛwɔ kwan no ho ayɛ ara. Wopɛ sɛ wobɛsua adwuma nso a, wobɛtumi aba. Okay. Na yɛnkɔ adwuma sua no mu asɛm no. Sɛ obi pɛ sɛ obɛsua adwuma, nhyehyɛeɛ bi wɔ hɔ ma nipa no anaa? Nhyehyɛeɛ wɔ hɔ ne sɛ, woba a, yɛkyerɛ wo sɛ adwuma no, forms wɔ hɔ a wobɛfele. Okay. Okay. Yɛma forms no, wokɔ fele forms no a, Na wode aba. Wode ba a mɛsan. Wo ara wo nso bɛsan. Passport picture wɔ so. Nti adwuma no sua na ɛyɛ two years. Two years. Na wa serve three months. Okay. Wawie. Wo pɔn ho a emu nni biribiara sɛ. Nti two years no a wobɛ register sɛ wo ba abɛyɛ adwuma no, wobɛ serve mu three months.

Five six five seven ɛna baako sɛ zero two zero seven one seven eight two five one. Sɛ nfa ne sɛ obi hia mpaboa yi bi na ɔsɛ mewɔ ebia mewɔ. Eh, Achimota, fa bi brɛ me a, kwan bɛn na ayɛ a wofa so de kɔma nnipa no? Eh, ebi wɔ hɔ a, sɛ wɔfrɛ a, ɛwɔ sɛ yɛbɛtumi aka sɛ moto na mebɛma no a, mɛtumi de akɔ. Sɛ ɛyɛ sɛ me ara mede kɔ nso a, mɛtumi de akɔ akɔma. Ok, ok. Na eh, eh, buroni bɛka ne discount. N sɛ obi obi bɛtumi abɔ awura mu ɔse, mehu wɔ Fufufu TV nti mepɛ discount kakra wɔ adeɛ no a mebɛtɔ no so. Ebetumi ama no discount kakra. Oo, ebetumi ama no kakra sɛ edipɛn ebi a menim sɛ dodoɔ ko a ɔbɛtɔ. Ɔbɛtɔ. Nti dodoɔ na wotɔ a ɛna ebetumi ama sɛ ebi a ade no koraa ten cedi a ebetumi aka sɛ ebi a wobɛtɔ dodoɔ deɛ ade bi afa nine cedi anaasɛ ebi saa bra anaasɛ yɛate so kakra kakra ma. Okay. Okay. Agya Stephen, wei deɛ yɛbɛka sɛ yɛda ase sɛ wode yɛafa adwuma yi n'ani so. Yɛnim sɛ yɛn ahwɛfoɔ nso so bɛfiri abɛdi wo dwa kamakama paa. Abusuafoɔ, ɛha yɛn nso yɛda wo ase. Ɛha yɛ Startup Hustle on Fufuofo TV. Media ne Pɛpra Mensah Sofaa. Yɛbɛsan ahyia bio.